Diolch, Rhian. Nawr te, dwi mor falch mai fi sy'n cael cyflwyno'r eitem. Na, dwi wirioneddol yn falch, achos 'dyn ni am ga'l eitem hyfryd ar dorri gwynt. Yay! Thank you. Nawr te, yn ôl bob sôn, ma' Math a Llŷr fan hyn yn dda iawn am dorri gwynt. A feddyg lot, dwi 'di gweud. Yym. sydd ddim yn synnu fi i ddweud y gwir, ond yy felly 'dyn ni am ga'l ryw fath o gystadleueth i weld os yw dau aelod o'n cynulleidfa ni yn gallu torri gwyd yn well. Nawr te, cyn i ni ddechre gyda'r gystadleueth, ac i chi orffen eich diodydd busy, yym pwy chi'n meddwl sy'n ore' am dorri gwyd, bechgyn ne' merched? Pwy fysa chi'n gweud? Hogie. Hogie? Hogie? Wel, gwyliwch hwn.

Hyfryd! Siŵr bod eich rhieni chi mor browd. Ond felly ie merched sydd ore' felly yy ma' 'da ni Catrin fan hyn on'd yfe? Ma' gen ti lot nawr i brofi fan hyn oce? Yr unig merch sydd o gwmpas y bwrdd yma. Felly newn ni ddechre fan hyn gyda Pete on'd yfe? Sud wyt ti Pete? O sori. Iawn diolch yn fowr.
Yym ma' Llyr Llyr Paid a dechre eto. False start. Aros am y cyw iawn? Nôl i fi. Yym wyt ti'n hyderus wyt ti'n dda wyt ti'n torri gwynt yn achlysurol? Yndw tad.

Da iawn, Catrin! Cwrtais iawn, diolch i ti. Nes i'm deud pardon me, ond mae hynna'n fine. Iawn, o, oh, math, reit, mae math a llir mewn cystadleuaeth mawr gyda'i gilydd fan hyn.
O! Oh. O's 'na mwy? And finish. Ie oce.
Oce. C'est complet.
Oce eitha da fi'n meddwl. Reit nawr te. Nawr con i off nawr oce? Lly'r... Oce wel ma' gynnon ni rywun arall sydd eisiau cystadlu yn yy bencampwrieth... Sori. Gwych yma. Yy ma' gynnon ni Daniel Glyn ar y ffôn, oes? Helo Daniel? Os taw Ry-...
Ble mae Daniel? Os taw Russell Brand neu Jonathan Ross sy ar y ffôn, fi ddim isio siarad efo chi.
Haia Dan, sut y ti? Very good, diolch yn fawr iawn. Dwi ar hyn o bryd, fi mewn reception gwesty cymhedrol ond canolig yn Llunden. Isio fi brofi hwnna i ti? Wna i jyst checio nawr, dal lein am eiliad. Excuse me, what time is breakfast please?

Hmm. Torri gwynt allan o dy geg odd hwnna neu o'r ochor arall? Fi ddim yn siŵr. Na na. Dan odd hwnna'n arbennig o dda, da iawn ti. Fi ddim yn hapus arno fo hwnna ond fi'n gwbo nâi byth ca'l neud e eto.
O! Na yn an- yn ffodus i ddweud y gwir. Ie na 'na ddiwedd arni. Reit ni myn' i ga'l y gynulleidfa fan hyn nawr i i weld pwy ddylse ennill felly yym Pwy chi'n meddwl odd y odd y gore? Catrin! Ok ma' Sian Crisp yn gweud Catrin. Yym pwy chi'n meddwl? Llŷr fi'n meddwl falle? Llŷr. Ie?
Llŷr Llŷr sy'n mynd â hi. Fi gei di'r fi gei di'r pwmpen yma. O diolch yn fawr. Fel fel gwobr.
Oce.
Da iawn. Diolch yn fawr iawn i bawb.